Put these on like this. Party rock. You got Every day I'm shuffling. Eger-de Birleşen Ştatlarynyň Kolumbiýa uniwersitetiniň analitikleriniň geçiren barlaglaryna ýüzlensek Türkmenistanda iň bagtly adamlar ýaşaýar. Türkmenistan bagtlylyk boýunça bir ýüz elli döwletiň arasynda otuz ikinji orny eýeleýär. Öňki sowet respublikalarynyň arasynda bolsa türkmenler iň bagtly adamlar eken. Munda geň göresi zat ýok, sebäbi iň bagtly bolmany türkmenistanlylara çagalygyndan öwretýärler. Arkadagymyz, salam howandarymyz, siziň bilen galkynyp ilaç ýaly ýarym. Tükeniksiz bagtyň ähli kuwwatyny bir akyma gönükdirmek üçin Türkmenbaşy öz döwründe her dürli baýramlary girizdi. Indi şatlanmak üçin sebäpler hemme artykmajy bilen ýetýär. Geçiriljek çäräniň başlanmagyndan gaty öň onuň şatlanmagynyň we haýran galmaklygynyň taýýarlygy başlanýar. Oňa çagalar baglary, mekdep okuwçylary, döwlet işgärleri, weteranlar we ilatyň iň bagtly bölegi talyplar gatnaşýar. Ýaşlar gawun baýramymy, Garaşsyzlyk günümi ýa-da prezidentiň welaýata saparymy ýaly dürli sebäplere garamazdan diýseň bagtly, gamgyn we şatlanmak islenme islemeýän talyplary ýokary okuw jaýlaryndan hiç gürrüňsiz kowulýar. Geljekki hünärmenleriň okuw wagtynyň barlygy belli däl, emma bu şagalaň çagalarynyň gurjak döwletiniň geljegini öňünden aýtsaň bolýar. Pistoletiň deminiň astynda şatlanmak türkmen baýramçylyklarynyň ýeke-täk aýratynlygy däl. Geliň ählisine yzygiderli seredeliň. Türkmenbaşynyň doglan güni. Türkmen maýdanyň güni Türkmenistanyň birinji Prezidenti Nyýazow tarapyndan togsan dördünji ýylda girizildi. We örän tötänleýin, ýöne muňa garamazdan bagtymyzyň çüwmegi bilen onuň doglan güni bilen gabat geldi. Häzirki prezident döwründe bu gün ýene-de diýseň tötänleýin prezidentiň inaugurasiýa dabarasy bilen gabat geldi. Elbetde köne ýatlanmaz ýaly bolsa gerek, Baýdak baýramynyň soňky bellenişiginde Ginnesiň kitabynda täze rekord ýazyldy. Türkmenistanda bir ýüz otuz üç metrlik Baýdak diňinde dünýäde iň uly, Elli üçe otuz bäş metrlik bolan meýdan ýarym futbol meýdançasyny tutýan dört ýüz ýigrimi kilogramlyk baýdak asyldy. Täjigistanyň prezidenti tirsegini dişleýän bolsa gerek. Tä mundan öň iň uly baýdak Duşenbededi. Emma Duşenbedäki baýdak diňe bir ýüz altmyş bäş metr bolup, otuz iki metr türkmenleriňkiden uzynrak. Türkmenistanda suw baýramy togsan bäşinji ýyldan bäri belenilýär. Bir wagtlar beýik Türkmenbaşynyň türkmenleriň ata-babalary suwuň damjasyny altynyň dänesine deňäp, oňa Allanyň beren bir mukaddesdi hökmünde ybadat edipdirler diýmegi esasynda baýram bolup bellenilip başlandy. Mukaddesligi aýap we gorap saklamaly diýýärler. Emma Nyýazowyň bu baýlygy ulanmak barada öz üýtgeşik garaýşy bardy. Gynansak-da türkmen baş Aşgabadyň klimatynda ýaşama ukyby, Afrikada ak aýlaryň ýaşamak ukyby ýaly bolan bir topar palma agaçlarynyň ekilmegi, çölüň ortasynda emeli köl gurmak we sansyz fontan gurmakdan başga peýdaly zat oýlap tapmady. Emma döwlet býudjeti fontan gurluşygyna harçlanýar. Palmalar her gyşda guraýarlar. Köliler bolsa gondolada ýüzýärler. Baýramlaryň bellenişi barada resmi habarlar gullugy bolan Altyn asyr Türkmenistandan gowy beýan edip bolmaz. Sözme söz beýan etýän. Şu gün ir ertirden gije ýarymyna çenli derýalaryň, kanallaryň we suw howdanlarynyň kenarlarynda, fontanlaryň boýunda, şäher we oba seýilgählerinde weteranlary we suw hojalyk işgärlerini ýatlap, teatrlaşdyrylan sahnalar, konsertler, sport çäreleri we ählihalk şatlanmalary bolup geçdi. Şeýdip, iň şadyýan adamlary, çagalary, işgärleri we studentlary alýar. Ilkibaşda baýram türkmenleriň ahalteke atlarynyň şanyna döredildi. Emma Şagulyýewa we Kakalyýew ýaly häzirki zaman köşk şahyrlarynyň eserlerinde beýan edişlerine görä, dabaranyň sebäpkärleri bary-ýogy bäş, Ak han, Dor han, Şagadam, Döwletli we Arkadag. Bu baýrama hem talyplaryň we dürli kärhana işgärleriniň işden ýa-da okuwdan kowulmazlygy üçin aýlawa barmaga mejbur bolandyklaryna düşünen bolsaňyz gerek. Magtymguly şübhesiz türkmen şahyrlarynyň iň görnüklisidir we türkmen medeniýetine örän uly goşant goşan şahyrdyr. Emma Magtymgulynyň şygryýet gününiň bellenmegi örän geň. Dünýäde iň uly çarh görnüşindäki karusel açylýar. Prezidentiň täze köşgi hem açylýar we tussaglykdan bendeler boşadylýar. Hem-de elbetde döwletde studentleriň gatnaşmaklygynda tansly baýramçylyklar geçirilýär. Türkmenistanda haly baýlygyň alamaty bolup durýar. Türkmenler öýüň her bir santimetr kwadratyna haly düşejek bolmaga çalyşýarlar. Ýöne Berdimuhamedow ýene-de öýde kimiň başlyk we hojaýyndygyny görkezdi. Bagyşlaň bize gerek wideo däl. Dünýäde iň uly haly. Pacany waşşe rebýata çotko. Ýene-de bir gezek habar beriş gulluklarynyň aýtýanlaryny gaýtalaýan. Şu gün Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy giňden we dabaraly bellenildi. Baýramçylyk çäreleri paýtagtyň we welaýatlaryň haly kärhanalarynda, konsert meýdançalarynda, teatrlaryň sahnalarynda, teatrlaşdyrylan sahnalar we konsertler görnüşinde geçirildi. Türkmen gawunynyň güni bellenilýär. Şu gün ir ertirden gije ýarymyna çenli derýalaryň, kanallaryň we suw howdanlarynyň kenarlarynda, fontanlaryň boýunda, şäher we oba seýilgählerinde weteranlary we suw hojalyk işgärlerini ýatlap, teatrlaşdyrylan sahnalar, konsertler, sport çäreleri we ählihalk şatlanmalary bolup geçdi.

Talyplar buny hemme zatdan erbet görýärler diýip jedel edip biljek. Eýýäm endik bolan taýýarlyklardan daşary, howa ýagdaýlaryna garamazdan, okuwçylar taýýarlyk döwründe stadiona ýa-da saglyk ýoluna gatnamaga mejbur bolýarlar. Şeýle sport çärelerini gatnaşmaga garşylyk görkezen studentleriň okuwdan kowlup biljegi, mekdep okuwçylarynyň bolsa ene-atalarynyň işlerine,

Hakykata seretsek, Türkmenistanda türkmenleriň buýsanýan zatlarynam bagyşlanylyp, baýramlaryň geçirilmegi erbetmi? Elbetde ýok. Ýöne baýramlaryň bellenilmegi halkyň öz islegi boýunça döreýär. Iň bolmanda dünýäň ähli ösen döwletlerinde şeýle. Türkmen hökümeti bolsa baýram bellemek boýunça hemmäni ozmak we başlaryny aýlamak ýaly zatlara çalyşýarlar. Çagalar gyşyň sowugyna Ýa-da tomsuň yssysyna garamazdan, daňdan bäşden başlap öz çykyşlaryny gaýtalaýarlar. Betbagt türkmen talyplaryna hem ellerine baýdak alyp, Arkadaga, onuň atlaryna, gawuna we halymyza şöhrat diýmek ýa-da uniwersitetden kowulmakdan başga zat galmaýar. Mekdep okuwçylary we talyplar okuw wagty näme öwrenýärkä?

Men wepa super aýpad adam. Meniň güýjüme garşy çykma. Saňa laýk goýmagy we biziň kanalymyza ýazylmagy mejbur etýän.